Mir stinn haut hei zesummen, well sech eis Aarbechtskonditioune reegelméisseg verschlechteren. Iert et zu tragesche Virfäll soll kommen, hu sech den OGBL a Landesverband mat hire Personalvertrieder aus Sécherheetsgrënn an zum Schutz vun de Chaufferen an eiser Clientèle dozou entschloss, dëse Piquet z'organiséieren. Kolleeginnen a Kolleegen, mir stinn haut hei zesummen, well sech eis Aarbechtskonditioune reegelméisseg verschlechteren, well ëmmer méi Leit vun eis krank ginn a well d'Chaufferen op engem Punkt ukomm sinn, wou menschlech Grenzen iwwerschratt goufen. Och no joremlaangen Intervenéieren bei der TICE-Direktioun, dem TICE-Büro, Député, Mairen, si mir op engem Punkt ukomm, wou et einfach net méi geet. Iert et zu tragesche Virfäll soll kommen, hu sech den OGBL a Landesverband mat hire Personalvertrieder aus Sécherheetsgrënn an zum Schutz vun de Chaufferen an eiser Clientèle dozou entschloss, dëse Piquet z'organiséieren. Am Numm vun der Landesverband OGBL Sektioun soen ech alleguer deene Leit, déi haut hei présent sinn, dem OGBL, dem Landesverband, de Kollege vum AVL, dem Secteur öffentlechen Déngscht an allen anere Betribssektiounen villmools Merci, dass si sech hei haut mat eis solidariséieren. Ganz nom Motto Zesumme staark! Kolleeginnen a Kolleegen, den 31 Mee 2018 ass ee Bréif vum OGBL un de President vum TRIS geschéckt ginn, fir eis Tanker am Südgemengekollektivvertrag kënnen opzehuelen. Bei enger Entrevue, déi puer Woche méi spéit stattfonnt huet, ass Folgendes festgehale ginn, Der Präsident des TICE versprach, dass er den Punkt einer Anpassung auf die Tagesordnung der kommenden Personalkommission und des Büros setzen werde. Die beiden beteiligten Gewerkschaften werden über diese Ergebnisse informiert. Bis haut waarde mir nach op eng schrëftlech Stellungnam oder Äntwert.

De fënneften Dezember 2019, bei der leschter Entrevue zwëschent der Personaldelegatioun an dem TICE-Büro, geet Folgendes aus dem Bericht ervir, Das Präsidium erklärte uns, dass es kein Syndikat hier in Luxemburg gibt, das seine Angestellten unter diesem Kollektivvertrag einstelle. Dëst ass allerdéngs net richteg.

Folgende Aussage, Laut ihm warte das Büro auf eine schriftliche Angabe der Forderungen des OGBL bezüglich der TICE-Salariés. Kolleeginnen a Kolleegen, dat ass eng bewosst Verdréiung vun den Tatsaache vun den ugekënnegte Verspriechen. Sinn eis Tanker da manner wäert wéi d'Salariéskolleegen aus Ärer Gemeng? Hunn eis Tanker keng Unerkennung verdéngt? Hunn eis Tanker kee Respekt verdéngt? Hunn eis Tanker kee Recht op Loungläichheet? Ouni eis Tanker, déi en enorme wichtegen Job man, géife keng Busser erausgoen. Ouni si géife keng Busser getankt ginn. Ouni si géife keng Kanner an d'Schoul gefouert ginn. Ouni si géif kee Client vun A op B gefouert ginn. Eis Tanker si Mënsche wéi Dir och, léif Politiker. Eis Tanker sinn alleguer am Besëtz vum Busführerschäin, dem Code 95 a bei Bedarf am Besëtz vum Remorquesführerschäin. Et wor dach déi grouss csv selwer, déi mat hirem Slogan An der sozialer Mëtt, jidder Eenzelnen zielt oder D'Partei vun den einfache Leit grouss Reklamm fir sech gemat huet. Bis ewell huet nach keen eppes dovunner gesinn. Eis Tanker op jidde Fall nach net. Kolleegen a Kolleegen, mir ginn der csv hei an elo d'Méiglechkeet, hire Slogan an d'Realitéit ëmzesetzen. Dofir ass a bleift eis Fuerderung ganz kloer, dass eis Tanker an de Südgemengekollektivvertrag sollen opgeholl ginn. An zwar mat der Punktzuel, wéi et am Staspart A 3 fir d'Ouvriere virgesinn ass. Dëse Schrëtt soll schnellstméiglech iwwer d'Bühn goen. Dëse Schrëtt soll, zesumme mat de Gewerkschaften OGBL a Landeshand mam TICE-Büro, erfollegen. Kolleeginnen a Kolleegen. Ee Mënscherecht ass et, fir kënnen an dierfen op eng Toilette ze goen. Fir ee Buschauffer oder notamment fir eng Chauffeuse ass et héich gesondheetsschiedegend, wann ee bei maximale Langzäite vu bis zu 4 Stonnen an 30 Minutte keng Méiglechkeet huet, op eng Toilette ze goen. Niereproblemer an Erkrankunge vun der Blos D'Prostate an den Daarm sinn d'Suitte vun net kënnen op d'Toilette goen. Obwuel 2017 ee Circulaire vum Syvicol u sämtlech Buergermeeschtere gaang ass, datt all Terminus mat enger Toilette soll ausgestatt sinn, sinn nach ëmmer Gemengen, déi dësem Schrëtt net nokomm sinn. obwuel hei souguer vum betreffende Ministère eng néideg Finanzsprëtz zur Verfügung gestallt gouf. Mir fuerderen dofir schnellstméiglech, an dat spéitstens nächste Mount, de versprachenen Zougang, dee mir d'lescht Joer de 14 Mäerz vum TICE-President gemat kruten, den Zougang fir zu Déifferdeng um Terminus Schoul den Zougang fir an d'Musekschoul ze kréien, fir do dierfen

Um TICE huet viru rezenter Zäit de Congé a wann ee krank war, alles als Aarbechtszäit gezielt. Dës Reegelung ass awer no staarkem a vehementen engagéierten Intervenéiere beim TICE-President, der Direktioun, beim Syvicol a beim Ministère de l'Intérieur an Zesummenaarbecht mat der Personaldelegatioun nees réckgängeg gemat ginn. Dës Reegelung wor fräi erfonnt an huet géint d'Gesetzlag verstouss. Hei schwätze mir vun enger Faute grave. Jiddweree vun eis weess, wat no enger Faute grave op eis géif duerkommen. Mir sinn hei net am Ruanda, a Westiafrika oder an Indien. Bei eis gëtt et e Statut an eng Gesetzlag, an do musst och Dir Iech drun halen. Mir loossen et net zou, dass esou Sauereien ënnert den Teppech gekiert ginn. Vun enger Sauerei zu der nächster Sauerei. Mir fuerderen, dass all Mënsch, deen säin Ustellungsexame gepackt huet, direkt mat sengen zwee Joer Stage dierf ufänken an net nach laang als CDD dierf op Folter gespaant ginn oder, wéi bei engem rezente Fall, mol einfach esou am Betrib intern versat gëtt. Hei mussen sech verschidden Hären eppes afale loossen a kucken, dass ëmmer genuch Plazen am Viraus kreéiert ginn a sech Gedanken iwwert den Employéen hir Sécherheet an hir Karriär maachen. Sou kann an dierf dat doe net weidergoen. Kamerodinnen a Kameroden, Ech hunn d'Wuert Congé an de Mond geholl. Congé ass bei eis en Onwuert. Congé ass e ganz grousse Problem bei eis. Congé, wat ass dat? Congé de récréation, fir ofzeschalten. fir den Akku nees ze lueden, fir nees op Zack ze sinn. Net dass et un de Lack geet, mee Spaass beisäit, mir féieren hei keng wuerdeg Géigend, mee Mënschen, Är Kanner féiere mir an d'Schoul a vun A op B. An ee Chauffer muss permanent op der Héicht sinn. A fir dat ze garantéieren, brauch ee Chauffer säi Congé. An zwar net wann et de Patron fir néideg fënnt, mee wann et de Chauffer fir néideg fënnt. D'Sécherheet an d'Gesondheet vun eis all muss garantéiert sinn. Vill Chaufferen hunn d'lescht Joer fir 2020 30 Deeg Congé dierfen ufroen. a kruten der just 20 accordéiert. Bis den éischten August ass et eis net méiglech eng lafend Woch Congé unzefroen, vu Freiden a Samsdes scho guer net ze schwätzen. Iwwer 850 Réckriff hunn 2019 misse getäteg ginn. Dat heescht, iwwer 10.200 Iwwerstonnen hunn d'Chauffere missen drummen, fir nëmme véier Weekender am Joer fräi ze hunn. Dat ass fir eis Direktioun eng ganz normal Saach. Fir eis Chaufferen ass dat awer keng normal Saach. Dir Hären aus der Direktioun an och eis grouss Politiker, Députés, Mairen, wéi gesäit et da bei Iech an de Gemengen aus? Oder wéi gesäit et da bei Iech perséinlech aus? Hutt Dir och just véier Weekender am Joer fräi? Dofir fuerdere mir, däitlech méi Personal mat engem Surplus vu 5 bis 10 Prozent, dass Chaufferen hire Congé kréien, dat heescht och Congé um Freiden an um Samsden, a manner Iwwerstonne mussen drummen. Mir fuerderen eng Reduktioun vun eise Lenkzäiten a virun allem eng Entlaaschtung vun eise Jongen a Meedecher vun den Nuetschichten. Mir fuerderen méi Opfangzäit op den Terminussen, fir sech d'Been mol kënnen ze vertrëppelen a mol kënnen op d'Toilette ze goen, wann dann eng do ass. Mir fuerderen d'Erhale vum erliichterten Déngscht mat hire fräie Weekender. an ee garantéierte fräie Weekend am Mount fir alleguer déi aner Chaufferen. Här President, Här Direkter, da si mir eis sécher, dass den Taux d'absentéisme an d'Zefriddenheet sech bei de Chaufferen zum Positive.

oder Onrealistesches. Eis Haaptprioritéit als OGBL a Landesverband ass d'Gesondheet, d'Sécherheet, d'Mënscherechter, d'Liewensqualitéit an déi sozial Gerechtegkeet fir all Mënsch. Eent dierf een nämlech net vergiessen. Och mir sinn nëmme Mënschen an eng Aarbecht soll an dierf net krank man. Mir hu just ee Liewen an eng Gesondheet an dofir biede mir Iech eis respektvoll, éierlech an deementspriechend ze behandelen. Och mir hunn eng Famill, Kollegen a Frënn, déi frou sinn eis gesond a monter erëmzegesinn. An ech betounen hei nach eemol ganz kloer, dass eis Tanker et och verdéngt hunn, sozial gerecht behandelt ze ginn. Dir Politiker, Député, Mairen an TICE-Direktioun, mir maachen Iech d'Propos, de Rescht vum Mount d'Aarbecht op der Tankstell z'ënnerstëtzen. Selbstverständlech zu deene bekannte Konditiounen. Wien dann nach am Mäerz motivéiert ass, dierf da gäre bis August Buschhofer spillen. Mee denkt drun, wann Dir mol Äert Geschäft erleedege musst an Dir Är hallef Stonn zu Déifferdeng oder bei der Rodancher Schwämm respektiv op Gehrech ditt, Et gëtt keng Toilette. Dir hutt innerhalb vu 25 Woche just zwee Mol weekends fräi. Freides a samsdes kommt Dir bis sonndes moies 5 Auer op d'Nuetschicht a méindes nees direkt op eng Fréischicht. An et gëtt bis den éischten August kee Congé. An denkt drun, Är Kanner, Famill, Kolleegen a Frënn bleiwe bis dohinner op der Streck. Kolleeginnen a Kolleegen, villmools Merci fir Är phänomenal Ënnerstëtzung, Soutien, Präsenz an zum Versteesdemech zu dëser dramatescher Situatioun um TICE. Vive den OGBL Landesverband! Villmools Merci!